Hytaý Gonkong Amerikanka Ýapoşka oglanlar ýadamadyňyzmaý sözlerden alýanymyza bir aýfon ýöne saýlaýjymyz tüweleme öýlenmäne gyz saýlaýan ýalak men öňem kanalda dürli aýfonlar barada wideo paýlaşypdym ýöne hemme kişi gören däldir diýip şu wagt täzeden paýlaşaýyn diýdim geliň ştapar ştorogda toşna nokat goýalyň taýyn bolsaňyz başladyk islendik aýfonlar bolsa tehnohoz stordan alyp bolýanyny size ýatlatýan. Birinji bilen-ä pylan ýerde çöplenen iPhone diýip zat ýok. Olaň hemmesi Foxconn atly zawodda çöplenýär we tutuş ýer ýüzüne soň paýlanýar. Şu taýda Hytaý iPhone almadyksyraýanlary men gynandyraýyn, sebäbi Foxconn zawody Hytaýda ýerleşýändir. IPhone-nyň bir ýerde çöplenýändigine bildik, indi olaň näme üçin dürli ýurtlara bölünýändigine seredeliň. Bu bölünme iPhone-yň çöplenýän ýerine görä däl-de, haýsy ýurtda ýa-da haýsy regionda satyljagyna görä döreýändir. Esasy bäş sany region bar, Amerika, Ýewropa, Ýaponiýa, Hytaý we Gonkong. Elbetde, bulardan başga-da regionlar bar, ýöne olar bize kän bir gyzykly däl. Indi iň esasy sorag, regionlaryň arasynda näme tapawut bar we bularyň haýsysy original? Ilki bilen-ä plan ýurt üçin çykarylan iPhone original, beýleki ýurtlar üçin çykarylan iPhone-lar bolsa poddelka diýýän satyjyny görýän bolsaňyz oň eline harplyk beriň-de gaçyp gidiň entäk oň öwrenmeli zady diýseň kän. Apple kompaniýasy ullakan kompaniýa, olaram bir kellesi işleýän adamlar işleýä o taýda we olar meselem diýeli Gonkong üçin-ä gowy iPhone çykaryp, beýlekiler üçinem erbet iPhone çykarmalylar-a oglanlar bul hiç hilik manysyz bolýa logika diýilýän zat bolanok şo zatda. Indi regionlaryň arasyndaky tapawut barada. Iň esasy tapawut bul sim lotoklardadyr. Şu wagt siz ekranda haýsy regionda nähili sim lotokly iPhone satylýandygyny görýäňiz. Amerikada düýbünden sim lotok ýok, olarda diňe eSIM. Ýewropa we Ýaponiýada bir sim lotok we bir eSIM, jemi iki nomer ulanyp bolýar. Hytaý we Gonkongda eSIM düýbünden ýok, sebäbi aňyrda bu tehnologiýa hiç hili ösmedik we ýalňyşmasam kanuna laýyk däl. sim-kartalary bilen düşünişdik diýip umyt etýän. Şeýle hem her ýurduň we regionyň telefonlara bolan talaplary bar. Meselem, Ýaponiýada islendik kamerasy bolan enjamyň hökman sesi bolmalydyr, şoň üçin ina siz ýapoşka iPhone alsaňyz, şuň kamerasynyň sesini öçürip bolanok we Ýewropa üçin niýetlenen iPhone-dan Bar tapawut diňe şo kameraň sesindedir. Ýada hytaýda wifi ederek wlan diýilýändir. Bulaň ikisem şo bir zat maňa ynanmasaňyz Google a girip ýazyp barlap bilersiňiz. Şoň üçin hytaý üçin niýetlenen iPhone alsaňyz nastroýkaň içinde wifi dälle wlan diýip ýazyp bolýandyr. Ana bolany oglanlar we gyzlar hemme kişiň plan model diýip gözläp ýören iPhony aslynda beýleki modelden hiç hili tapawudy ýok diýseňem ýalňyşmarys. Hemmesem gowy, hemmesem original, hemmesiniň Türkmenistanyň çäginde işleýşem bir şeklindedir. Elbetde amerikanka iPhone-lary göz öňünde tutmasak, sebäbi olarda sim-lotok ýok, diňe eSIM. Şonuň üçin özüňizi aldatmaň we arkaýyn satyn alyberiň. Islendik iPhone-y ýa-da beýleki smartfonlary Gülzemin söwda merkeziniň nolunjy gatynda ýerleşýän Technohouse Store-dan alyp bolýandygyny size ýene bir sapar ýatlatýan. Bu wideo size gyzykly we peýdaly bolandyr diýip umyt etýän, indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoz, sag boluň!